Dafydd Arthur Williams, Dafydd Williams. Croeso i penod o poenydwyr peldroed. Mae'n dod i diwedd y tymor, Dafydd Arthur. A felly fydd tanysgrifwyr uh, Sianel Daf Williams yn Cofio di, o'r fideo diwetha, ble wnaethon ni sôn, ble wnes di sôn am dy gefnogaeth o Everton a wedyn Tottenham Hotspur ynde. Mm. Mi wnes di uh, fyw yn Llundain am saith mlynedd a mi oedd y ti'n cefnogi Tottenham. A da ni'n dod i diwedd y tymor, a da ni'n mynd i sôn felly am just ein uh, meddylfryd ni a ein sylwadau ni am y tymor sydd wedi bod. Ond be nawn ni gyntaf, nawn ni'n dau cymryd yn hetiau ffwrdd yr un pryd. 3, 2, 1, a dangos at y camera, hats off, hetiau Rexham. Het gwreiddiol sy gin Dafydd Arthur, het newydd sy gynna i. Mae Wrecsam ar y blaen. Oh. A maen nhw'n ma nhw ail, a maen nhw'n chwarae Wigan dy sadwn nesaf. Oh, yeah. a, ond nawn ni siarad mwy am Wrecsam nes ymlaen. Ond nawn ni'n mynd i ddechrau off efo dy sylwadau di diwedd tymor am Tottenham Hotspur.
Wel yy mae gynnon nhw yy ddau o chwaraewr da ar hyn o bryd 'de yym y ddau o chwarae i Gymru, Johnson ydy un ac yym yr un arall ydy yym yy Ben Davies wrth gwrs yy o'dd yn arfer... Capten Cymru ynde? ...o'dd yn arfer chwara i Abertawe os dwi'n cofio'n iawn 'de? ac uh, mae yna un neu ddau o chwaraewyr eraill wedi uh, llwyddo yn uh, Gareth Bale. Uh, Gareth Bale, uh, dy'r un mwyaf enwog, mae'n siŵr. Da. Ond Mike ma, England.
Ie, yeah, mae'n da gweld bod na uh, chwaraewyr sy'n chwarae Gymru yn dal i chwarae i Tottenham o dro i dro. Ac uh, cos mae'r gystadleuaeth rhwng yr uh, chwaraewyr yma i chwarae yn y uh, Llyfrllian Lloegr yn uh, uh, gystadleuaeth um, wel, uh, mae'n dipyn o sialens erbyn hyn wrth gwrs. Dipyn o sialens a dipyn o siom mae Tottenham Hotspur wedi bod tymor yma. Beth ydy'r dyfarn am y tymor maen nhw wedi cael ac yn enwedig am y rheolwr yma, O ia, wel dwi'm yn meddwl bydd yr yym y rheolwr ond sydd yn dod o Australia dwi'n meddwl yn wreiddiol yn yym yy cael llawer o lwyddiant a dwi'm yn meddwl bydd o yna fel rheolwr yn hir iawn eto de, achos mae yy tîm fel Tottenham yn haeddu bod yn uwch i fyny yn y gynghrair na be' maen nhw wedi bod yn yr yy diweddar 'ma beth bynnag a wedyn yy ia yym mae braidd yn siomedig mae'n debyg ynde a 'dyn nhw heb ennill dim byd yy werth i sôn amdano fo ers nifer o flynyddoedd bellach. Ia.
Oedd o oedd o'n oedd o'n addawol iawn yn y dechrau yn doedd? Ia. Um, a wedyn mae cefnogwyr Tottenham, cefnogwyr Spurs wedi bod yn protestio am y cydeirydd ynddo. Yeah. Ond uh, i feddwl bod o a'r bobl yn y top wedi creu y stadiwm newydd. Mae anodd gweld sut maen nhw'n mynd i adael y clwb ynde. Ond uh, mae perthynas y uh, Ange Post y golw yma wedi, wedi dirywio efo'r cefnogwyr ynde. Yeah. Yeah.
Ond wrth gwrs ydy'r um, cyfnod rheolwyr yn yr uwch gynghrair Lloegr ddim yn hir iawn dydde yma, da. Um, uh, yn, wel, uh, felly uh, dio ddim yn syndod uh, os bysa fo yn gadael y tîm yn y dyfodol agos ydy hynny. Da. Na.
A da ni'n symud o Tottenham Hotspur, neu Totting Ham Hotspur, fel bysa Ozzy Ardiles, achos os, os neud i atgoffa ni, pam oedd y ti yn cefnogi um, Spurs yn y cnawd, pam oedd y ti'n troi fyny i White Hart Lane, atgoffa ni pwy oedd y rheolwr a pwy oedd rhai o ser Tottenham ar y pryd ynddo. Uh, Wel, yn y dyddiau cynnar, wrth gwrs, yn y 70au, um, Yy dwi'n cofio yy mi oedd yy Bill Nicholson oedd enw rheolwr yym yn y blynyddoedd cynta' pan i'n dechra mynd i weld nhw wrth gwrs ond oedd hi'n llawer llai trafferthus i fynd i'r gêms 'ma amser yna ac yy llai costus hefyd yy ond yy mae o'n fwy o sialens ŵan i ga'l yr yym i ga'l mynediad i'r caeau 'ma de yym Uh, felly, um, ia, um, dwi'n meddwl um, oedd hi'n uh, llawer fwy cyfleus i fynd i'r games amser hynny. Da. Oedd na mwy o awyrgylch, mae yna lot o sôn wedi bod yn ddiweddar um, bod uh, y Premier League wedi mynd yn formulaic a bod, bod y boi um, Gary Neville na, do, yn dweud bod uh, chwaraewyr fel uh, robots, um, just yn, yn ddiweddar bod, um, bod y, yr hwyl wedi mynd allan o'r gêm i feddwl bod uh, Manchester United a Man City wedi chwarae allan nil-nil dro ynddo. Uh, nes i'n wylio'r gêm, nes i'n... Uh, ond um, Be o'n i'n mynd i ddweud? Pwy oedd yn... Ti'n cofio rhai o ser Tottenham ar y pryd? Wel, y 70au wrth gwrs oedd um, rhai chwaraewyr enwog um, uh, fel uh, Martin Chivers, Martin Peters, a wrth gwrs rhai pidio anghofio pobl fel Cyril Knowles, yna record am Cyril Knowles. Oh. Oedd, um, nice one, Cyril. Na fo, yna di o.
Ac um, Wrth gwrs, oedd yna Steve Perryman oedd yn brechdan ar un tîm, ynde.
Nath o chwarae i Lloegr, ti'n cofio? Dwi'n meddwl bod o. Ie. Ond dwi'n yn dilyn tîm Lloegr yn llawer. Na, na. Ond siŵr o fod bod wedi chwarae. A wrth gwrs, pobl eraill fel Glenn Hoddle, wrth gwrs, yn enwog arall. Oedd o, oedd o wedi cyrraedd pan o ti'n gwneud, oedd o? Wel, oedd o'n ifanc. Ie. Wel, wel. Wel, yy, ysdi, ac ella ar ôl mi symud i Llundan hefyd, de, yn diwedd y 70au, dechrau'r 80au ella, de. Um, dyna rei o'r chwaraewyr unog. A wrth gwrs, y gol geidwad, adnabyddus iawn, yeah. uh, Pat Jennings, wrth gwrs, de. Yeah. yn anffodus pan nath o adael, yeah. ath o i chwarae i'r gelynion da. uh, Arsenal. Sy'n gwisgo coch yn da. Yeah. Oh, yeah. y gelynion sydd yn chwarae Real Madrid heno. Oh, yeah. Faint o siawns ti'n rhoi i a Tetzers a Arsenal yn erbyn Real Madrid fydd hwnna dipyn o gem fydd. Yeah. Um, Swn i'n meddwl, Real Madrid yn ei Swn i'n meddwl, fysa.
Yeah. No, fo di'r unig, wel, fo, uh, ddim lot o chwaraewyr wedi cymryd y cerddediad lawr y Seven Sisters Road yna. Um, allai ddim o'n meddwl am gwedd y boi Sol Campbell, oh, oedd o'n Spurs ac Arsenal ynddo. Yeah. Um, a, pwy oedd o? Adi Bayor, ydw i'n... Oedd na Adi Bayor, oedd o'n... Neu, dwi'n yn siŵr, neu dwi'n gwybod rath o i Man City ynddo. Um, nawr te, bydd rhai o selogion y, y sianel yma yn cofio dy fod ti'n cefnogwr Everton. Oh, Cyn i ti fynd lawr i Llundain, ynddo? Yeah. A nes ti droed y gap ar ôl i ti gyrraedd Llundain, yndo? A mynd yn uh, Spursy ar ôl fod yn Evertonian. Wel, dyma cwestiwn i chdi. Ti'n gwybod bod Everton yn mynd i chwarae yn Bramley mo tymor nesaf? Tasa rhywun yn dod ac yn rhoi tocyn i chdi? tymor nesaf i weld Everton yn erbyn Tottenham Hotspur ym mha diweddglo, ym mha phen o'r cae fysa Dafydd Arthur yn mynd? Dyna cwestiwn i chdi. Wel, dwi'n gobeithio bod y uh, cae newydd yma yn, uh, yn dal fwy o gefnogwyr na, na Goodison Park, da, oherwydd dwi wedi bod yn trigol cael ticad i mynd i Goodison Park ers yy rhai blynyddoedd bellach... Ie. ...ond mae 'di ddim yn hawdd o gwbl de. A yr unig gêm welish i oedd yym gêm gyfeillgar yy dechra mis Awst yym yn erbyn tîm o Portugal yn digwydd bod ag... Do? ...yym yy os dwi'n cofio'n iawn oedd hi'n yy dechra mis Awst oedd hi jyst cyn i'r tymor yy uwch gynghrair Lloegr ddechra. A mi nath Everton ennill o un gol i ddim, ond oedd hi ddim yn gêm dda felly. De. Na. Ac oedd y tywydd yn effernol, de, cys oedd hi'n... I fel bod ti'n mis aws, de, oedd y tywydd yn siomedig iawn, ond mi nes i gyrraedd y cae, a'r tro cyntaf mi gweld y tîm pelder oed Everton yn chwarae... Am flynyddoedd.
Ers, ers y 70au, mae'n debyg. Ers y 70au. A ti di sôn am rhai o chwaraewyr um, Spurs. Wyt ti'n cofio enwau uh, Everton, Evertonians? Wow. Pwy oedd yn chwarae yn y 70au? Duncan McKenzie? Uh, Bob Latchford? Wel, uh, uh, un um, yn anffodus yn ei gadael yn erbyn nhw'n ydy Dai Davies yn yn gol geidfa ni.
A wedyn, ia, oedd, um, wel,
Oedd Howard Kendall yn chwarae ar y pryd? Achos mi ddath o'n yn rheolwr, ynddo. A wedyn oedd Joe Royal. O, oh, ie. Yeah. Dwi'n siŵr os oedd o'n chwarae. Yeah. Ond ti di osgoi ateb y cwestiwn yn glyfar iawn, ynddo. Yeah. Ymha diweddglo. Tasa Spurs oh, yeah. yn chwarae Everton. Yeah, well, um, pa lliwiau, pa lyfrau? Yeah, well, fel uh, gwleidwr fi, ond uh, um, mae'n dawn i dy fi osgoi atab y cwestiwn yn uniongyrchol ydy. Yn enwedig yn Nghymru, ie. Os fyswn nhw yn chwarae yn y cae newydd yma, um, Dwi'n meddwl tymor nesa ella ia? Yym yy mae'n debyg yym fyswn i am bod nhw yn chwarae adra a fi erioed wedi bod yn y cae o flaen, swn i yn dewis i sefyll yn yy ymysg y cefnogwyr yy adra yym cefnogwyr Everton wrth gwrs. Ie. Ond yym... Mae hwnna'n neud synnwyr i mi fel dy gariad gynta' ynde? Wel yy hwnna 'di'r gêm yy yr gêm uwch gynghrair Cym- yy uwch gynghrair Lloegr yy fel mae o ŵan ond adran un amser yn y saithdega pan o'n i'n mynd i rei o'r gêms 'ma ac yym mae yy wel yym yy hwnna yy am bo' fi wedi bod yn y cae yna oddan nhw yn digwydd bod ar ddydd Sadwrn un o'r petha yy dwi'n gofio am hynna oedd oddan nhw chwara Man City y diwrnod hwnnw ar y dydd Sadwrn yna... Ie. ...ac Man City nath ennill a Os dwi'n cofio nawn, tair gol i ddwy oedd y sgôr yn diwedd. Wel, wel, tair gol i ddwy. Yeah. A ti erioed wedi um, gadael iddo hwn, hwnna fynd, wyt ti ddim wedi rhoi pas i Man City ers hynny. Mae ma rhai bobl yn deud na ti, Dafydd Arthur Williams, ydy gelyn penna Manchester City. Os yw hwnna'n deg i ddeud, neu... O, na, na, na, dim yn gwbl. Uh, o, na? Uh, Dwi'n uh, gefnogol i uh, nifer o'r tîms yma, de. Yeah. Ond mae yna un neu ddau o tîms dwi ddim yn gefnogol o gwbl. Iawn, wel deud am hynny te, o'n i'n meddwl o ti'n mynd licio Man City. O, na, na. Dwi'n...
Uh, Man United ti'n mynd licio? Na, ci. O, ti'n...
Um, dwi'n gefnogol i'r ddau dim yma'n cynio, ni ryw raddau. I raddau.
So,

Mae'n rhaid deud Everton yn ail, de? Everton yn ail, da ni de. Ac uh, da ni... Uh, Wel, fel mae pethau ar hyn o bryd, ond mae'r sefyllfa newid wrth gwrs cynnewidiol fel y tywydd. De? Da ni um, man i'w yn drydydd, a man City yn bedwerydd. Wel ie.
Um, Wel ti'n syni fi. A wedyn os na un arall da. Um, Uh, o, ti mon i yn uh, reit hoff ond efo blynyddoedd yn ôl, de, oedd uh, Aston Villa yr hoff dim o'r canolbarth wow. yna ni, de. Wel, wel. So, um, so, y villains. Gyn bellad dyma de Lloegr yn y cwestiwn, de. Ie. Yeah. Mae siŵr na y Spurs, bwys o fod. Gyn bellad dyma gogledd Lloegr yn y cwestiwn, mae siŵr na Everton, bwys o fod. The North South Divide ynde? A wedyn y canolbarth uh, Lloegr felly de, um, mae'n siŵr na Snilla bys efo, os bys ar hynny dewis uh, tîm yma de. Ond well. wrth gwrs, mae gen i ffefrynna o cyngreiriau eraill, eraill. Sydd, uh, fel yeah. ni fe da. Gyda ni'r Alban, so rhaid ni ddewis Glasgow Celtic. O, diolch beth. Yeah. Dwi'n yn meddwl bod sy'n ni'n gallu rhoi y fideo yma allan, sa sut ti di ddeud y tîm arall yeah. sy'n chwarae mewn glas, yeah. a ni'n mynd gallu sôn amdanyn nhw, de. Yeah. Ac uh,
Mae gennym ni ymwelydd. Ie. A wedyn, uh, wel... Pwy arall yn yr Alban? Um, wel, dyna'r unig un dîm y dwi'n edrych allan am canlyniadau nhw. Dwi, uh, a, um, o, mi welis i uh, Celtic yn chwarae unwaith. Do. Pan oedd stadiwm newydd agor yn Caerdydd, de, uh, y City Stadium, stadiwm y ddinas, right. fel yn cael ei alw. Um, y gem gyntaf nhw, wel, gem gyfeillgar oedd i fod, de, Caerdydd yn chwarae am y tro cyntaf ar y cae newydd, a Celtic oedd yn chwarae amser Dundee. Wel, wel. A fues i'n gweld y gêm yna. O, oherwydd bod y rheolwr ar y pryd o gyda fo gysylltiad efo uh, Celtic yn doedd. O, oh, ie. Yeah. Dwi'n cofio enw'r, oedd yna Albanwr yn rheolwr pan oedden nhw yn y Prem yn doedd. Oh, oedd wedi cwmpo allan gyda um, Vincent Tan. Oh, yeah. Dwi'n cofio enw fo, ynddo. Um, o ie. Yeah. Ond uh, dyna'r unig amser dwi wedi gweld Celtic yn chwarae, er oedd hi ddim yn gem gysadleuol, ond fel ia, mi welish i nhw yn chwarae. Oh, da iawn, da iawn.
Ond, uh, ia. Wel, wyt ti wedi sôn am Caerdydd, uh. a felly beth sy'n syniad i ni symud o'r uh, prem mm. i lawr um, Be di gair Cymraeg am championship? Pencampwriaeth.
Y pencampwriaeth. Right. So, da ni'n sôn am y pencampwriaeth. Yeah. Be, wyt, be di dy farn yeah. am Caerdydd ac am Abertawe? Fel, uh, fel teams pel droed bellach yna. Wel, um, er bod fi wedi bod yn byw yn Gardydd am nifer o flynyddoedd, efallai yn rhy hir, de, uh, A finne, amen. O, 30 blynedd, ynde? Um, a minne, amen. O'n i reit hoff o fynd i Abertawe i weld gem, ynde? Ac, um, Fel stadiwm yn well yn di. Uh, yndi.
Uh, a wyrgyll mwy. Wel, wrth gwrs, pan i'n di Abertawe gyntaf, oedden nhw chwarae yn y fetch. Wel ie, dwi'n uh, cofio.
Oedden di symud i'r stadiwm swansea.com, yeah. fel ma'n cael ei alw, wan, da. Yeah. Liberty Stadium cyn hynny, wrth gwrs, da. ond yy o'n i ar reit hoff o fynd i fanna ond yn anffodus yn y Stadiwm y Liberty um, di'r cae ddim ond yn dal ugian mil de a felly hyd yn oed pan ni'n byw yn Gaerdydd oedd o ddim yn hawdd iawn i gael ticad i fynd yna de. Um, ond swn i'n dweud os bysa rhaid i mi ddewis de er na'n Gaerdydd o'n i'n byw Yy o'n i'n fwy cefnogol yy fel arfar i Abertawe nag i Gaerdydd. Hmm, hmm. Ond wrth gwrs ar lefel Cymru ydan ni de yym swn i ddeud fysa rhaid i mi ddewis Wrecsam yn gynta, mae'n siŵr.
Ac uh, Aber... Hats off, hats off, ynde. Chwarae teg i ti. Ac Abertawe'n ail. Ie. Yeah.
Ac yy ta Caerdydd yn drydydd a Casnewydd yn bedwerydd de? Ie. Ar y lefel genedlaethol Cymru 'lly de? Ie.
Wel, rhyfedd ti sôn, yeah. fysa ni yn mynd Wrexham gynta, mm -hmm. Casnewydd ail, yeah. Do'n ni'n sôn am teams y dwyrain ynde. Um, a fyswn ni'n mynd Abertawe trydydd, a fyswn ni'n mynd Cadydd yn bedwerydd. Achos yn wahanol i chdi, er bod ni'n dau wedi byw yn y prif ddinas am gyhyd, oherwydd fy mod i yn cefnogi Rexham cyn i mi symud yna, a doedd gennau ddim byd i ddeud wrth tîm y ddinas, a mi fydd o'n diddorol iawn diwedd y tymor yma, tasa Wrecsam yn cael symud i fyny, dyrchafiad, dyrchafiad yeah. o adran un, yeah. a Caerdydd yn cwympo. Yeah. I mi, fyso hwnna fel profiad ysbrydol yna.

Aaron Ramsey yn cael lot o bres am wneud dim byd. Yeah. Um, beth am i ni sôn am tîm Cymru efo hi yn cyfarth yn y cefndir, yn y cefndir wrth gwrs, yn rhoi dipyn bach o awyrgylch i'r fideo yma. Um, Craig Bellamy. O, oh, ie. Yeah. Oedd o'n chwarae fel ci yn cyfarth yn doedd. O, oh, ie. Yeah. Oedd o'n dipyn o Jack Russell Terrier yn ei ddydd. Ond mae o di syni ochr oren ni fel rheolwr i Gymru. Saith gêm? Neu wyth gêm, saith gêm e? So wyth. Wyth, ie. Bosib. Heb, heb golli. A mae wedi ei ddedi yn do. Do. So mae, ma, i mi, mae rhaid dweud o'n i'n bach yn uh, sceptical yn y dechrau. O'n i'n yn siŵr, just o hanne, oherwydd i hanes o, um, a'i dymer o'n de. Ond mae o fel bod o wedi pigio'r um, chwaraewyr yma, mae'r ma, ma tîm Cymru yn chwarae gyda egni. And it, so, um, yeah, mae o'n uh, uh, gymeriad.
Fyny rwan, mae o wedi wneud yn ei da, ond wrth gwrs mae'r sefyllfa yn medru newid, da, fel yeah. um, ti'n meddwl am rei o'r enwogion, yy fel chwaraewyr a rheolwyr hyd yn oed, a un esiampl dda o hynna ydy Mark Hughes. O, a mae o yn uh, rheolwr uh, Cal Ail ar hyn o bryd, dwi'n cofio beth yw'r enw Cymraeg am Cal Ail. Da. Cair Lywelydd.
O, ie.
Cair Lywelydd.
Ac, um, Ond yr hen ogledd, yeah. Cymru ynddo. Yeah. A mi nath um, Cair Lywelydd

cael llwyddiant mawr ar un amser o fewn chydig o flynyddoedd. Mae o'r, uh, wel, fel mae pethau ar hyn o bryd, mae Carl Lywelydd ar gwylod yr ail adran da. Ac uh, ia, mae pethau'n newid. Cofio pan nes i symud o'r gogledd yn y 70au, 77, Lawr i Llundain. Ia. 77. Ia. Cyfnod punk. 77. O, o, ia. O ti yn Llundain? Amser y, y punk scene? Wel, ia. Yw, ond fel y Clash a'r Sex Pistols yn... A cwn yn cyfarth yn Llundain, yr un pryd. Ond cariad di mlaen, ia. Pam nes ti symud lawr, ia. Ia. Mi oedd, um, yn cofio mynd i gweld games yn Wrexham ar y cae ras amser hynny, da, ganol y 70au, da ni. Um, Mi oeddan nhw yn chwarae amser hynny i Adran Dau, be sydd yn ar hyn o bryd yn gyfystyr â Phencampwriaeth Championship de. O ie. Ac yym ond rŵan os ddaw nhw i fyny tymor yma fel yy da ni'n gobeithio byddan nhw. Wel ie. Yym byddan nhw yn yr un un lefel tymor nesa a be oedden nhw pan o'n i'n oh, gadael yeah. Gogledd Cymru. Diddorol. So maen nhw'n ôl i sgwar un wan. Sgwar un. Ond o'n fwy llwyddiannus uh, oh, yeah. Yeah. Uh, erbyn hyn. Ac oedd maen nhw wedi bod ys amser yma. Yeah. A'r cefnogwyr yn cael wisg yn canu back to back to back a, a deud fydd Wrecsam y tîm cyntaf i ennill dyrllafiad o, o tri gyngrair ynde. So non-league, Division 2, Division 1 a Championship A. Uh, Dwi'n meddwl y peth cyntaf naw wneud yr um, perchnogion ydy cerflun o Phil Parkinson yn dda. Uh, mae, mae o di, wel, pan oedd y ti yn gweld nhw gynta, os o'n i'n meddwl taw John Neal neu Arfon Griffiths oedd yn rheolwr. Wel, dwi'n cofio, o ie, dwi'n cofio'r ddau o John Neal i ddechrau Arfon Griffiths wedyn. Ie. Yeah. Gathen nhw gyfnodau reit llwyddiannus yn amser hwnnw. A John Neal i feddwl o John Neal, mi ath o achos oedd o yn dod o gogledd dwyrain Lloegr, oedd o'n dyn mwyaf addfwyn ac uh, softly spoken yn oedd, a oedd o'n dod o ardal y gogledd ddwyrain. Mi ath o mlaen i fod yn rheolwr Middlesbrough, a rheolwr Chelsea, A oedd o'n rheolwr Chelsea pan oedd bobl fel Kerry Dixon, David Speedy, dwi'n meddwl, a oedd... Um, mi ath o a Joey Jones, a, a Mickey Thomas, a Eddie Nizveski. Mm. So, ar ôl dau Davis, ar ôl dau yn Everton, ar ôl dau yn Wrexham, mi ath dau ymlaen i Abertawe, a pwy gymerodd i le, ond yr Eddie Niedzwiecki yma, oedd yn number two i Mark Hughes pan oedd o'n rheolwr Cymru ynddo. Ond rhyfedd i ti sôn am Mark Hughes a Caer Lywelydd ynddo. Um, yn dros dolyg diwetha yma, o'n i fyny yn ardal y llynnoedd mm. uh, dros dolyg, a mi eisi ar trip bws i Kendal a Keswick. A oedd yna cefnogwr, uh, Carl Lyle, Cael Lyle, Cael Llewelyn ar y bus. Oedd o yn ei dagre am um, hanes y tîm ynde. A pan ddeis i nôl a troi radio ymlaen, radio lleol ges i, a o'n i'n syni faint o deimlad oedd y, um, y person oedd yn neud y rhaglen, y cyflwynydd, mm. oedd o'n swnio dan deimlad, ond i'n mm. meddwl, wel, mae yn amlwg bod y tîm yma uh, yn, yn, yn golygu lot i'r, i bobl lleol yma, ynddo. Mm. Um, a wedyn, uh, oedd o'n amlwg bod y rheolwr oedd o'n dod ymlaen, oedd o'n dipyn bach yn, uh, yn siarad fel

up the top, ti'n bod, um, sy'n ni roi fo ar yr un lefel a John Charles yn de. John Charles dipyn bach cyn yn cyfnodau ni, dau yn de. Ond uh, mae o'n cael ei adnabod fel arwr mawr y Cymru yn de. Fyswn ni'n deud yr un peth am Mark Hughes de. Dwi'n gobeithio bydd o'n gallu cadw nhw fyny. Ond uh, chwech, saith gêm ar ôl, tough gig ynddo. Tough gig. Ond, uh, wel ie, yeah, Rexham i mynd i fyny, a cael dydd i mynd i lawr. Ti'n meddwl? Oh, Neu ti'n meddwl fydd, fydd cael dydd digon yn y tanc i gadw nhw fyny? Wel, fydd hi'n agos da, ac uh, wel, dim dyma'r tro cyntaf iddyn nhw fod yn agos i gwylod y uh, tabl, ysdi, yn y uh,

uh, a filltir sgwar a gogledd wedi cael llai o sylw. So mae o'n peth ardderllog, dwi'n meddwl, i, i ddod ar disgyl yn wastad bod Rexham yn codi a codi a codi. Rexham yn y prem, neu ydy hwnna'n Yym cerddediad bell, rhy bell. Yy wel wel os dwi'n meddwl ella ddim yn yn syth de, ond ella mewn blwyddyn neu ddwy ond wrth gwrs yy angen llawer o chwaraewyr yym eraill i i fedru bod yn y sefyllfa yna. Os mae mor gystadleuol yn yr Uwch Gynghrair Lloegr a, sti, fel arfer, mor aml, de, mae'r tîm sy'n dod i fyny o'r pencampwriaeth yn mynd i lawr yn syth yn ôl wedyn, de. Fel, Luton, fel un o'n enw, de. Luton. Ie, ac, uh, ia, felly, wel, Mae'n dda bod uh, Abertawe a Cardydd wedi medru cyrraedd uwch gyrraedd Lloegr. Do, do. Ac, um, wel, Abertawe am llawer hirach na Cardydd, wrth gwrs. Da. Ac, um, so...
Uh... Pwy oedd y rheolwr gyda Abertawe yn y Prem? Um, y boi na sy'n rhedeg um, Celtic rwan, uh, a Rogers na? Dwi'n siŵr os oedd o'n y Prem, ynde, oedd Michael Laudrup am gyfnod yn doedd? Oedd um, Martinez yn rheolwr ar Abertawe. Oedd um, oedd Kenny Jacket yn yr un amser. Oedd, Kenny Jacket, cyn Watford. Yeah. Uh, Wales Central Defender, ne? Yeah. Mi ath o off i um, Millwall, neu fi'n meddwl, Kenny Jacket. Ia, uh, yeah, mae'r... Um, ac, ond dwi'n yn cael llawer o gyfle i weld uh, rhai o'r tîms yma rwan. Na, Dwi'n na. Um, cael mwy o gyfle i weld y tîm lleol, wrth gwrs, fel well, yeah. i fi yn uh, Gynarfon. Wel, ie. Uh, ac maen nhw wedi gwneud um, well, weddol y tymor yma. O, tymor dwytha nath nhw fedru uh, cystadlu'n Ewrop da, am y tro gyntaf, dwi'n meddwl. Do. Ond uh, wrth gwrs, fel, y timau eraill o uwch gynghrair Cymru, dyn nhw'n mynd yn bell iawn yn gystadleuaeth. Na. Ond... Uh, yn, yn Gogledd Iwerddon o'n nhw'n chwarae? Yn... Un o'r gem, gathen nhw fwy na un gem, dwi'n meddwl. Do, ond... gatre ffwrdd ynddo. Yeah. Linfield oedd o'n? Ie, yeah, dwi'n cofio hwn. Yeah. Ond, um, ia, byddai'n trio mynd i weld nhw weithiau, de, ond... Yeah. Uh, be' sy'n digwydd efo tîms fel Gaernarfon yy wel yym yy efallai yn rhy aml de ydi yy ma' rhan fwya o'r gêms 'ma'n ca'l 'u chwara' yn ystod misoedd y gaeaf wrth gwrs a a am ryw reswm ma' nw chwara'r gêms 'ma chwarter i wyth ar nos Wenar yy sydd ddim yn... Hwyr yndi. ...gyfleus o gwbwl de yym Dwi'n meddwl de bysa yn fwy cyfleus i fi a ella rei eraill de os bysa nhw'n wneud um, fel mae rei tîms eraill yn wneud. Fel esiampl arall ydy tîms cyngrair rygbi, rygbi lig de, yn gogledd oh, yeah. Lloegr. Maen nhw'n chwarae gêm swan, dim yn y gyda fel oedden nhw blynyddoedd yn ôl, ond maen nhw'n dechrau ddudan i mis mawrth ac mynd ymlaen tan mis Medi na mis Ydref. A mae'n llawer yn gwell i gefnogwyr mynd i weld y gêms 'ma yn yy sdi amser yma o'r flwyddyn na mynd yn ganol gaeaf de. Sicr, sicr.
Yym a wrth gwrs yy efo gêms gaeaf yma ma' nhw'n cael eu yy gohirio, galw i ffwrdd am oherwydd y tywydd neu ryw reswm arall de. Ie. A felly a yym Dwi'n gwbo bod 'na hynna rwbath sydd 'di ca'l 'i drafod o blaen yy hmm. newid yym misoedd y tymor. Wel ie. Yy yn lle bod nhw'n dechra mis Awst ydan ni. Ie ie. Tan uh, mis Mawrth neu be' bynnag. Yy so well gynno fi sa nhw'n dechra mis Mawrth ac yn darfod yn mis Medi ydan ni de. Ie. Ond wrth gwrs mae o'n... Summer League.
Ie. Ond mae o'n rhywbeth sydd yn um, uh, mae Mae yna wahaniaeth barn ar hynna, de, ond yeah. i fi yn bersonol, dyna fysa y well gyda fi. Uh, di mynd i weld gem chwarter i fwyd, a er bod ni'n byw mor agos i'r cae, de, fyswn ni ddim yn cyrraedd yn ôl tan ella'n agos i ddeg o gloch ar nos Wener sydd ddim yn gyfleus i gwbl i fi. Ond wrth gwrs mae'n wahanol i pawb. Ie. Wel, dyna pam bod um, enw uh, y fideo yma ydy poenydwyr peldroed, cyfieithiad poenydwyr, tormentors peldroed, a dyna be da ni'n tormentio nhw i, i wneud iddyn nhw feddwl am newid y tymor yna. A corddi'r dyfroedd. Wel, corddi'r dyfroedd. Gobeithio fydd ni'n cael bobl sy'n cefnogi Everton, Man U, Man City, Caerdydd yn enwog, yn enwedig, dan ni eisiau cefnogwyr dinas Caerdydd i ddod yn y sylwadau a deud pethau hurt amdano ni y gogleddwyr ynde. Dan ni eisiau chi i ddeud be da chi'n meddwl yn sôn amdano ni yn y ffordd mor ffwrdd â hi, yna, da ni eisiau ymateb yna. Da ni eisiau trolls. Wel, da, da ni wedi gwneud yn dda yn, yn yr hael yma. Uh, be, be arall, os yna rhywbeth i, um, well, i ddod â diweddglo i'r... Ie, da ni sôn am uwch gyngre'r Cymru, wrth gwrs. Ac um, Wyt ti'n gwybod lot mwy am hwnna na fi? Wel, um, y tîm uh, fwyaf llwyddiannus yn y rhan yna o Gymru, da ni yym ydi wel rhan fwya' o gogledd Cymru hyd yn oed yy am flynyddoedd oedd Bangor 'de? Wel ie. Ond yym...
Be' 'di hanes dinas Bangor bellach? Oes 'na tîm yna? Adran un y gogledd ma' nhw 'de ond yym 'dyn nhw'm yn neud mor dda a hynny dyddiau yma, a byddan nhw ddim yn dod i fyny tymor yma, yeah. a'r tîm sy'n fwyaf tebygol o ddod i fyny o adran y gogledd un yna ydy Bae Colwyn, a bydd ni'n dda i weld Bae Colwyn yn ôl niwch yn yeah. Cymru, cos Oedden nhw fyny, maen nhw wedi mynd lawr eto. Ie, nath nhw'n aros yn hir, un tymor. Un tymor, ie. Ond yn dda i weld nhw'n ôl eto, da. A'r peth ydy, fel mae pethau wedi bod ŵan de, yn y rhan yna o Gymru, wel, os am un tîm arall yn chwarae ar yr un un lefel â Gaernarfon, os na i di gyfeiriad rhywle fel Fflint a uh, Cei Cona ddyn yeah. ni a llefydd fel yeah. de, um, ac uh, i'r cyfeiriad arall, wrth gwrs, Aberystwyth yn lle da ni yn ardal Aberystwyth yeah. ar un o bryd, yeah. ac um, mae'n edrych yn debyg iawn anffodus bod nhw'n mynd i lawr i yeah. un adran tymor yma. O, ie. A, a nhw uh, wedi bod yn Uwchgynghrair Cymru, wel, dwi'n meddwl o reis o dechrau, a dwi'n meddwl newydd, y dare newydd uh, wedi bod uh, yn yr un sefyllfa. Oedd o'n mynd i ddigwydd rhywbryd yn dweud? Ond, uh, ti'n meddwl beth ydy graidd y broblem yn Aberystwyth? Dim digon o Yy buddsoddiad. Yy ie. Dwi'n... Pres di pob peth yn anffodus ynde? Ie. Diwedd y gân di'r geiniog. Ond yy ia, a dwi'n meddwl yy gin bellad y ma' adran yy un yy de yn y cwestiwn yy ôl be' glywais i'n ddiweddar, mae'n debyg na Llanelli bydd yn mynd i fyny, ond ma' Llanelli wedi bod yn Uwch Gynghrair Cymru o blaen. Stephen Heath, ie.
Ie, Dyna'r- dwi'n meddwl dwi'n rhaid i fod yn y Ie, cae, ond ie. dwi'n meddwl o be glywais i, dwi'n meddwl na nhw fydd yn dod i fyny, a dwi'n meddwl na dim ond un tîm sy'n dod i fyny o'r de, Reit. a un o Un o'r gogledd. de. Dyna ni, ynde.
Wel, y, y, y trafferth dwi'n gweld efo'r gyngrair yna, ydy'r ffaith bod CNS yn, yn ennill o bob No, blwyddyn, Ie. a does dim lle iddyn nhw fynd i fyny nac i lawr. Ie. Maen nhw jyst yn sefyll yna, so Ydy rhywun yn mynd i gael y gyfle i, i cymryd y, y goron oddi wrthyn nhw? Yeah. Pwy di'r bobl agosa atyn nhw fes yn gallu cero nhw? Uh, yr ail dîm ar hyn o bryd, dwi'n meddwl, ydy Pen y Bont. O, oh, da iawn. Um, ond dyn nhw...
Tref y Mebyd.
O, oh, ia. Yeah. Ond wrth gwrs ydy'r... Um, sgyn nhw ddim gobaith o ennill y uh, teitl mae fel ti'n dweud, seintiau newydd wedi ennill um, o am gyn gymaint o blynyddoedd. Diolch yn gwneud y gystadleuaeth yn ddiddorol i bobl eraill. Da. Mae fe'n iach ydy.
Ac, uh, wel, mae Gynarfon wedi colli un o'i chwaraewyr gorau. Iddyn nhw? Uh, I'r Seinta Newydd, y beth a blwyddyn y fwy yn ôl wan, um, Sean Bradley oedd wedi fod efo Gynarfon am nifer y blynyddoedd. Dim fo nhw galw Messi Gynarfon, ie? O na, di. Na. Uh, um, Thomas oedd o, da. Right. Uh, ma' ma' Tomos yn dal i chwara hwnnw 'de yym yy Darren Thomas os dwi'n cofio'n iawn. Reit. Yym dwi'n me'wl bo' o mae o 'di bo' yn chwara efo Gaernarfon am hir rŵan dwi'm yn gwbod pa mor hir mae yy yrfa fo yy fel prawflwydwr yn parhau 'de ond yy mae 'di neud yn dda i Gaernarfon 'de yym ond yy wrth gwrs ma' rhaid i'r chwaraewyr 'ma fanteisio ar y cyfla os 'dyn nhw'n ca'l yy siawns i chwarae'r lefel uwch ar un o'r tîm efo un o'r tîm sydd yn fwy llwyddiannus ydan ni de. Yym sdi dy- di gyrfa nhw ddim yn mor hir a hynny beth bynnag so mae'n rhaid iddyn nhw fanteisio ar y cyfle pan mae'n dod ynde? Bendant. Ond yym... Wel mae'n rhaid i fi ddeud Dy fod ti wedi bod yn parablwr o fri ar penod yma o Hoenydwyr Pêl-droed. A dwi'n meddwl felly, bydd hwn yn un o'r penodau hiraf, achos mae ti a fi wedi siarad a siarad a siarad, a nawn ni weld faint sy'n gwylio hwn. Ond mi hoffwn i ymestyn Diolch yn fawr i ti, Dafydd Arthur Williams, am dy brofiadau ac dy um, gwybodaeth peldroed, ynddo. A gobeithio fydd Tottenham Hotspur yn cael well tymor, tymor nesa. A i mi, gobeithio fydd Rexham yn cael mynd i fyny a cael dydd yn mynd i lawr.